Без автобус белән юлга чыктык әле. Каһвә, чәй бирәләр инде. Автобусыбыз биш сәгать урынына туктый-туктый җиде сәгать юлда булды. Менә монысы бик матур Эргидир күле икән. Бер тәнәфестә ашап та алдык. Шулай итеп, Коньяга төн җиткәч кенә барып кердек без. Трамвай белән үзәккә, шәһәрнең үзәгенә юл алдык һәм беренче очраган отельгә кереп урнаштык. Дөрес, монда без ялгыш бүлмәгә кергәнбез булып чыкты. Без түләгән бүлмә ике тапкыр зуррак һәм чистарак иде. Безнең кулга ялгыш бүлмә ачкычы эләккән. Балалар ятып йоклаган иде инде. Бүлмәне куллангансыз дип, безгә үзебезнекенә алыштырырга баш тарттылар. Без иртәнге ашны ашыдык та, юлга кузгалдык. Максатыбыз коньяны өйрәнү. Без монда ниндидер яңа агач күрдек.

Бездә аны Аладдин дип әйтәбез, әймен төрекчә Әләддин була икән. Бу бик борынгы мәчет булып чыкты, менә моның язуын да укырга була. Чыннан да бик борынгы мәчет икәне күренеп тора. Бында уң якта хатыннар буена Дөресен әйткәндә, Коня безне үзенә гашыйк итте. Матурлыгы, табигате, биналары, тарихы белән, мәчетләре белән. Тагын бер мәчет. Кафе? Кафе? Бу чыннан да кафе булып чыкты. Карагыз. Әле бикле без иртә килгәнбез. Кызык. Болар да ризык сата торган урыннар дип аңладым. Менә моңа Әминә игътибар итте. Безнең лаванда бакчасына баруның файдасы булган икән. Әминә әйтә, "Кара әни лавандалар" ди. Монда лавандалар. Әминә, молодец, исеңдә калган. Төркиядә гомумән шундый сулар, фонтаннар булган, байраклар эленеп торган Китапханә дә урнашкан, зур, шундый сыйфатлы парклар бик күп һәм күп шәһәрләрдә бар. Коняның иң танылган һәм үзебезгә якын булган җирләрен әйләнеп, мәчетләрен күреп чыктык. Яздырган кадәресен сезгә дә күрсәтәм. Коняны Төркиянең дини үзәге дип тә әйтәләр. Монда Истанбулдагы кебек зур, матур мәчетләр дә күп. Ул тарих ягыннан да шулай Дини яктан дип әйтик инде, әһәмиятле урын. Мәчетләрдә менә шундый китап йортлары, китап сату урыннары була миңа шул идея бик ошый. Карагыз, мәчетнең эскалаторы бар. Ә булмас киек, аңлавымча. Юл уңаеннан бик матур чәчәкле паркка килеп чыктык, аны да төшермичә китә алмадык инде. Һәм, әлбәттә, Кониның төп урыны ул Мәүлана дип атала торган мәйдан дип әйтикме, үзәк диимме, монда Мәүлана Җәләлетдин Руминың төрбәсе урнашкан, аның музее, мәчете дә бар һәм, әлбәттә инде, Сувенирлар урамы. Туристлар үзәге, ни кызганыч, бикле иде һәм без сувенирлар карап йөрдек. Бу Конида халыкның иң күп булган урыннары, ягъни туристлар өчен әһәмиятле җирләр. Мөселманнар өчен изге урын дип тә атарга мөмкиндер. Бу төрбә янында догалар укып, теләкләр теләп утыручылар да күп иде. Тирәнрәк аңлар өчен Мәвлана Җәләлетдин Руми дип интернеттан язып, аның турында, аның хезмәтләре турында укый аласыз. Монда дөрестән дә башка энергетика сизелде. Төркиядә булсагыз, килеп карарга кирәкле урыннарның берсе дип билгеләп куер идем. Шифа ташлары дип язылган менә бу кәсәләр кызыклы булды миңа. Менә бу дисбиләрнең төймәләре ике меңгә якын икән. Күргәнем юк иде, шаккаттык. Экспонат. Монда халык. Сабан туй киләсе музей суфиларның яшәешләре турында иде. Менә монда күрәсез төрле зоналар, ашарга пешерүдә, киңәшмә сөйләшү алып баруда бар, төрле бүлмәләре дә күрсәтелгән. Мәүлана төрбәсе каршындагы кабер ташлары болары. Э, язулары юк иде аңлатмалары, ләкин карагыз ничек итеп чәчәкләргә уратып алганнар. Гаҗәеп, шундый атмосфера. Чәчәккә күмгәннәр ди. Юлыбызга очраган тагын бер мәчет, искиткеч зур һәм матур бизәлешле. Велосипедка ремонт ясап була монда. Һава тутырып мисал. Аннан да ике катлы парковка. Менә шушы оешманың ишек төбендә Теләгән кеше бушка китаплар алып китә ала. Әйе, әтигә бүләк итә. Ислам дине турында шулар булган. Төрле телләрдә Коръәннәр. Без Панорама музеена юл тоттык, ләкин э, сөйләшкәндә төрекләр безгә Шәхетләр музеена да кереп чыгарга куштылар. Чыннан да яңача бер урын булды ул, бизәлешенә игътибар иттек. Агач кәүсәләрен кисеп ясаган кебек менә шундый бизәкле, матур баганалар иде каршыбызда. Түшәмнәре дә шуннан эшләнгән. Никадәр хезмәт, игътибар итегез әле. Аннары күргәзмә залы. Менә шулай сугыш чорларын, авылларны, кырларны, кешеләрнең тарихын, яшәешен күрсәткән, сурәтләгән күргәзмә иде бу. Барысын да кечерәйтеп, шундый уенчык форматында кечерәйгән Масштабта, дип әйтик инде, ясаганнар. Карарга бик тә кызыклы булды. Мәсәлән, игътибар итегез төзелешләренә, яшеллеккә, хайваннарга, кешеләргә. Һәм, ниһаять, үзебезнең максатыбыз булган Панорама музеена килеп җиттек. Керү билеты, хәтерләвемчә, арзан гына иде. Музейның төп үзенчәлеге шунда, чынбарлыкка охшатып, шундый чиксез дәвам итә торган бер экспозиция. Ул бер бүлмә эчендә эшләнгән өске катта инде аның әйтик менә түшәме дә дәвам итә, кешеләре дә рәсемгә кереп китеп эчкә таба кергән шикелле инде. Күрәсез әйеме? Бу музейның үзенчәлеге шунда, бу чын барлыктагы кебек ясалган. Менә эчтә күп ул шиксез анда дәвам итә. Анда.

Каршыбызга беренче очраган кафега кереп ашап чыктык, чөнки ашыга идек. Шулай да безгә уен мәйданы булган яхшы гына кафе очрады. Тагын яңача үзгәрәсе бер кафе кичәсен теләгез. Коньяга сәфәребез тәмамланды. Автовокзалда шундый Кони шикәрләрен алдык күчтәнәч итеп. Һәм инде безнең алга таба планнарыбыз Ногай Сабантуен күрү, анда катнашу иде. Бу турыда киләсе видеода карый аласыз.